Hawn intom? Bħalma wegħedkom, stennejtkom. Komplejna? Qabel ma telu dawn id-djar, niftakar kien hawn barriera li minnha kienu qatgħu l-blat tal-knisja l-qadima. Ejja ħa nurikom fejn kienet. Hekk kif inkomplu nidħlu aktar il-ġewwa tal-qalba tiegħi, se ngħaddikom minn trejqa mtarġa fuq ix-xellug propju eżatt qabel ma tibda tidjieq Triq is-Sinja. Jekk tippreferu ma tużawx it-taraġ tinkwetawx. Ħuduha ftit bid-dawra. Iqbqu sejrin dritt. Għaddu mill-parti d-dejqa u f'tarf it-triq aqbdu n-niżla fuq ix-xellug u iqbqu mexjin fuq il-bankina tax-xellug. It-trejqa mtarrġa tiżbokka fl-istess triq b'daqsxejn ta' fetħa. Intom u niżlin it-taraġ, attenti li ma tiħdux xi waħda 'l wiċċkom. Naf, naqra skuntrat! Imma bil-mod m'għandkomx għaġla. Minkejja li l-qniepen qed idoqqu u jidwu mat-triqati. Duħħan u trapitir! Sireni! Għajjat! Twerżiq! Nies jiġru għal ġox-xelter. Traċedja! L-għaxra ta' April tal-1942, it-Tieni Gwerra Dinjija. Il-knisja parrokkjali ta' San Ġużepp tiġi bbumbardjata bil-qawwi u mġarrfa kompletament. Il-kampnar biss isalva. Sa qabel il-gwerra l-knisja kienet hawn proprju fil-qalba. Imma mal-gwerra l-affarjiet bdew jinbidlu. Imbagħad kienet fetħet skola tas-sorijiet, xi żewġ klassijiet kollox, u t-tfal tal-kindergarten kienu jidħlu minn wara fejn fil-fatt tagħlaq it-triq. Illum, fil-fetħa fi Triq San Mikiel, il-post huwa privat, imma jintuża għall-komunità bħala berġa u librerija pubblika. Il-librerija għandha tiċċaqlaq u nammetti, inħossni ftit konfuża dwar ser jiġri minnu dan il-bini. Mal-faċċata hemm lapida tal-irħam. Agħtu agħti twila u araw kif kienet tidher il-knisja l-qadima. Hawn wasalna propju fil-qalba. Triq Rnella. Intom u niżlin, inħeġġiġkom tosservaw b'reqqa u nfakkarkom biex dejjem iżżommu fuq il-bankina. Għax għalkemm dejqa l-karozzi jinżlu minnha. Timmaġinawhiex bħalissa, biss biss ma kinitx one way. Qabel kienu jitilgħu u jinżlu. Kont tasal san-nofs u ħadd ma kien irid iċedi. Rnella kienet tgħaqqad fuq ma' isfel Moviment kien hawn kemm trid, bl-ambulanzi tilgħin u niżlin għall-isptar ta' Bigi u bl-għana minn gallarija għall-oħra. Fiha kont issib minn kollox. It-triq prinċipali. Għadni nxomm dik ir-riħa tfuħ. Taqsamli qalbi kull darba li ngħaddi minn quddiem il-forn. Bieb ħadrani fuq ix-xellug, imma llum dejjem magħluq. U faċċata fuq il-lemin, l-għaxqa tiegħi nisma' leħen mari tax-shoemaker jidwi f'widnejja. Jew il-barbier jaqta' x-xagħar u jqaxxar il-leħja b'dik il-preċiżjoni u delikatezza kollha. Żewġt tiħwienet f'żewġt tikmamar, li mbagħad kienu spiċċawn f'idejn Doris. Nifdithom mat-tielet kamra u fetħithom b'għażar. Anzi, Qabel Doris kien hemm ommha li kienet tħit il-ħwejjeġ. Minflok, illum hemm il-music studio ta' bint Doris. U bintha l-oħra, Tessie, kompliet bit-tradizzjoni tal-familja. Insiru nafu aħjar aktar tard. Imbagħad hemm il-villa fuq ix-xellug. Mhux se tindunaw biha u mhux se ngħidilkom l-im. Tidher dar bieb normali. Imma minn ġewwa vera sabiħa. Niesi kważi kulħadd messlu xi tieġ jew ieħor hemm. Jekk tistaqsuhom jaf jgħidulkom fejn. U 'l isfel nett tat-triq, f'garaxx max-xellug, ma nistax ma nsemmix lil Ġanni Bela Solt. Bela Solt! Għax hekk kienu qaluhielu minn meta kien żgħir. Kienu ħasbuh li bela xi solt. Ara kif jista' jkun! Ġanni kien in-nannu ta' Francis u kellu dolċerija, magħruf sew għall-granita li kien jagħmel. Il-ħanut kien spiċċa gażin, jinfed mad-dar ta' fuqu. Ta' Ġanni, fejn baqgħet toqgħod bintu, omm Francis. Trid tara waqt żmien l-elezzjoni! Television ma kienx hawn, imma l-familja ta' Francis kellhom ir-rediffusion. Kulħadd kien jitla' fuq dar mimlija biex jisimu l-counting tal-voti u Omm Francis tagħmillhom xi bella te. Wara l-gazin kien sar ħanut taż-żebgħa u wara tal-antiques. Illum jibqa' biss bieb ta' garaxx. Tajtat jerġa' jiftaħ? Kieku intom x'tiftħuh? Fuq il-garaxx illum toqgħod Francis, in-neputija ta' Ġanni Bela Sold. Frances twildet hawn, trabbiet hawn u beqgħet tgħix hawn. Minn età żgħira ta' madwar erbatax-il sena bdiet taħdem ir-rakkmu tad-deheb, kollox bl-idejn. Hi mħatra li lanqas tafu x'inhu. Bħalma kont qed ngħidilkom, dar Frances iġġorr magħha storja twila, mimlija memorji. Saħansitra anke tieqa tagħti għal fuq ċimiterju għandha. Ħdejn il-garaxx hemm iċ-ċimiterju tal-Lhud. Fuq il-bieb hemm plakka li tgħid li twaqqaf fl-1784. Iefqu daqsxejn ħdejh qabel ma dduru għall-knisja parrokkjali u osservaw il-madwar. Maġenb il-knisja hemm bini bi tliet bibien. F'wieħed minnhom kienu jagħmlu t-tokis u fil-parti l-oħra illum hemm iċ-ċentru u s-sala parrokkjali. Niftakar darba is-sala kienet għerqet, kien hemm is-sagrament u kellhom jidħlu għalih bid-dgħajsa. Illum il-ġurnata s-sala parrokkjali tintuża għall-bżonnijiet tal-komunità tiegħi. Jekk tifqu hemm, Francis u Victor jistgħu jiggwidawkom f'żewġ attivitajiet oħra. Victor, flimkien ma' martu, iltaqgħu miegħi wara ż-żwieġ. Meta kien għadu daqsxejn ta' tfajjel kellu dgħajsa żgħira tal-injam u dejjem xtaq li jagħmilha xi mutur b'saħħtu biżżejjed biex jagħmilha timxi. Sfida lilu nnifsu u minn mutur ċkejken beda jaħdem fuq muturi kbar, anke tal-vapuri. Victor kien jaħdem it-tarzna bħala electrical winder. Dak li kienu jagħmlu jdejh b'paċenzja kbira, illum tista' tgħid spiċċa għal kollox għax ħaditlu postu l-magna. Araw ftit x'tistgħu tagħmlu flimkien ma' Francis u Victor.